Maiteipa che hermanokuéra, akompartise penendivekuéra sóvre la palávra unsión. Péa ningo ha'e peteĩ espíritu sánto rembiapo ñande pype. En el Antiguo Testamento guive oñepyrũ péa. Ñandejára omanda ramonguare Moisépe, Éxodo capítulo treinta-pe pemañami ág̃a iversículo veintidós y treinta y uno peẽnde che ajapose penendie ko estudio. Oñe'ẽmava'ekue ñandéve sobre la unción péape capítulo-pe. Ñandejára he'i Moiséspe, Eiporavo umi yvyra hyakuã porãva. Seis kílo guype aisy, che ndaikuaái ndépa reikuaa mba'épa he'i sela aisy, péro pe umi yvyra píno, por ehémplo, che aikuaa porã ha oĩ ótro aisy oguerekóva. Ha upéva Ñandejára omanda Moiséspe ombyaty hag̃ua. ha umi yvyra hyakuã porã gatu oikytĩ ha ojagaja omongu'i he'i. Ikatu hag̃uáicha osẽ pe tyakuã porã ha ombojehe'a va'erã aséite olívare tre lítro imédio oipuru va'erã he'i. Ombojehe'a pe aisýre ha pe yvyra ku'i rehe pe hyakuã porãva. Ha upe aviasio he'iséma raka'e Jesucristo rekove, pe mba'e hyakuã porãva og̃uahẽtava Tupã renondépe. Ha Moisés oñepyrũ ombyaty umi mba'e, ha ombojehe'apa, ha pe ojehe'apáva ombohéra ungüento, ha'ete pe mentolá tuicha. He'i. Ha upéa he'i Ñandejára Moisépe remonáta pe tavernákulo rehe, ha umi kandeléro rehe, ha umi enteroite mba'e tembiporu oĩva pe tavernákulo yepýpe, umíare remonambaitéta ha avei pe sakrifísio olokausto ojejapohápe ha pe árka rehe. Avei, remonambaitéta pórke umi oñekonsagráta chéve g̃uarã. Ha pe aséite olíva ojehe'áva oñemona upe kósare upéva opytáma konsagrádo pára Dios, oñemomarangatu Ñandejárape g̃uarã. Ha chemopensa ko mba'e kóva. He'i ningo Aarónpe avei he'i, E'unhíta ñandéve, he'i, pe aséitepe, ha ita'yrakuérape oiko hag̃ua ichuguikue apa'i oñemboykéva che rembiapópe g̃uarã, he'i chupekuéra. Ha'e reta Israelguápe he'i, Kóva ta aséite ojepurútava umi oje'apartátava chéve che rembiapópe g̃uarã he'i, oñemomarangatútava tapicha, upéape g̃uarã opyta pe aséite péa. Upéramo pe tapicha oñemomarangatúva oñe'ũhíva ha Itũpáme ombovy'a. Pórke ha'e ja ohecháma pe Cristo vída peichaitétaha hína oñemongu'íta ko yvy ári ha ohasa asýta pe yvyra oñekytĩ haguéicha. Ha upéa, upe unsión ojejapóva upe moméntove pe espíritu sánto oike pe persóna ryepýpe. Umi rreirã yma ojelechívo ha umi proféta oñe'ũhívakue ikatu hag̃uáicha oguereko pe podér ha saviduría. ojapo hag̃ua hekoitépe Ñandejára rembipota. Ha ñandéve g̃uarã ko tiémpove, he'i ñande ñahendu pe Evanhélio he'i, ha jaguerovia ñande py'aite guive Jesús rehe jajerovia, ha Tupã o'unhi kon su Espíritu Santo. Ha la unsiónko ha'e símbolo del Espíritu Santo. Ha péape unsión káda kreyénte oguerekóma. Ha péa ningo Ñandejára una sóla ve nde ome'ẽ. Ha avei ndaha'éi ijespirituálvape nde ome'ẽva. Upéichatáramo ningo umi Corintiogua ndoguerekóiramo'ã. Segunda Corintios 1, 21-pe he'i, Ha Tupã Ñandejára ha'e pe oréve ha peẽme ñanemombaretéva Cristo rupi ha pe ñande ungi va'ekue he'i. Ha pe unsióngo ha'e peteĩ porsión entéro kreyénte ohupytýva. Ndaha'éi unos kuántope g̃uarãnte, síno umi ojeroviáva añetehápe Jesús rehe oguereko pe unsión. Heta vése ñahendu he'íva ñane ermáno, Ofaltángo péape ñane ermáno pe unsión. Upéva ningo ojavy hína. Primera Juan uno véintepe he'i, Peẽ ningo japeguerekóma pe unsión. Heta vése ñahendu ko'ã mba'e he'íva, ofalta chupe unsión. Che hetáma ahendu. Ha ko Primera Juánpe omyesakã ñandéve peẽ ningo japeguerekóma pe unsión ha upéicha rupi japeikuaáma heta mba'e he'i. Versíkulo veintisiétepe el mísmo kapítulope he'i Peẽ katu japeguerekóma pe Espíritu Sántope Jesucristo ome'ẽ va'ekue peẽme ha upéicha rupi napeikotevẽi avave pene mbo'e, pe Espíritu Sánto voi pene mbo'epa rehe ha pe ha'e ombo'éva añete ndaha'éi japu. Upéva rehekena peñemopeteĩ he'i Cristo Jesús ndive, pe Espíritu Sánto oporombo'eháicha. Entonces mba'éiko la ofaltáva ñandéve, hermano? Ñande ñaikotevẽva crecimiento espiritual. Ha upéicha rupíngo Pedro, segunda Pedro capítulo 3 versículo 18-pe he'i, Crece en la gracia y en el conocimiento de la palabra de Dios. Ha otra cosa ñaikotevẽva he'i, Efesios 5, 18-pe, Sed llenos del Espíritu Santo. Ofalta ñandéve dedicación a las palabras de Dios. Pemoise ohasa haguéicha tiempo Ñandeyárandi, cuarenta días, cuarenta noches, He'i, Ndokarúi ni ndoi'úi, ovy'aiterei Ñandejárandi. Ha upéi oúvo, pe Ñandejárandi oĩ haguéi oúma ótra fórma de vída. Omimbipáma ou. Mba'épa repensa erekóma espíritu sánto nde pype, reiméma unhído. Tekotevẽ ededika ne tiémpo Ñandejárape. Ha'e nderovasáta ko'ág̃a Eñepy'amongetamína ha eñemboyke pórke erekóma la unsión ha eñekonsagra Ñandejárape.